Ka tanuku, ka tanuku, ka tanuku koa ngā tihi o ngā maunga whakahī o te motu, ka tanuku. E kapo ki nga whetū, e kapo ki te marama, e kapo ki te ata o taku raukūra ka riro. I te huinga o te kahurangi ka oti atu, ahaha. Tenei a te karere e tangi atu nei ki te manu tātāriki ki te manu tarahae, ki ta manu topa rangi nana o ariki kua riro nei ki te huna a te moa. Tenei a te karere e tangi atu nei ki a Kingi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero o te Tuawhitu Hoi anō rā ko te hunga mate ki te hunga mate tātou te hunga ora ki a tātou tēnā tātou Anei a Te Karere e whakapāho atu nei i te marae o te motu Rā i tūranga waewae mō te tangihanga o Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero o te Tuawhitu E tīraha mai rā i te mahau O tō tātou whare o Māhinaarangi e tū nei. E rere nei ngā poroporoā ki a ngā iwi o Waikato i tēnei wā tonu. Heoi anō rā kia whakawhiti atu tātou ināianei ki a Kereama Wright, Kereama i konei koe mai anō i te ata pō, ā, ko kōrero hoki koe ki ētahi o te o te hau kāinga nei, kātahi rā te ngarohanga nui ko tēnei nē? E hoa, e Tāmati me pēnei pea te kōrero, e tama nā tau e takoto mai rā koe i te anuanu i te mātaotao. Ka tuhio to tō kararapa i te rangi he uira, he kanapu, te tohu o te Ariki e auē tau kiri e. Ahakoa koe hurikihia e hoa i tēnei ata otirā i te roanga o tēnei rangi e mātahetahe ana a Hane i tēnei matihere, kōmaingo noa ki te kura, Ka riro, ko kite tātau i roto i ngā, i te taenga mai o ngā rūruhi o Waikato otirā o Tainui waka i te roanga o tēnei rā me te aha, ā, i kitea rātau e kauawhi ana i a rātau katoa, ā, e tangi hotuhotu ana hei, hei mataaho pea ki te nui o tēnei parekura kua tau ki runga ki a rātau otirā ki runga ki a tātau katoa. Nō, me pono taku kōrero mai anō i te taenga mai o tēnei karere ki a au i te ata hāpara nei, Ā, e ohorere tonu ana au, kāre tonu au te whakapono koinei tē, ko tō tātou Kīngi Māori tēnei e tīraha nei i te mahau tārearea o tōna whare. Engari, ka hoki ake ngā whakaaro ki tōna tupuna, ki a Pōtatau, te Kīngi tuatahi, heke iho, heke iho ki a ia te ariki tuawhitu o te iwi Māori, ā, koia tēnei e tīraha nei. Kei te whakaarohia tōna ōhākī mai anō i te whakawahinga ōna hei Kīngi i te tau 2000 Māono, nō te matenga o tōna māmā o Te Arikinui, Te Atairangi, Kahu, ka whakawahia ia me te aha i tērā wā he kaihautū taraka, he ringa raupā tonu ia i tērā wā, engari ka aroha ake i runga i te mōhio kua whanake ake ia ki roto ki tōna tuakiritanga hei Kīngi me te aha i ngā tau tata nei ki te tātou kua mōhiotia ia. Ko te kīngi o te kotahitanga nā runga i tōna whakakotahi i a tāua i te iwi Māori i te wā o te pōraruraru, o te pōkaikaha, ā, i puta i a ia ngā kōrero, ā, i tōaitia e ia ērā kōrero i te Koroneihana Tuangahuru mā waru i tū ki konei i tērā wiki tonu nei, tērā ko te Rangitaimiro, i a tātou i te iwi Māori, kia haere ngātahi ai tātou me te iwi Pākehā me te kāwanatanga anō hoki ahakoa ngā raru o te wā. Tērā, tērā, kai te aroha ake i runga i te mōhio ahakoa ko te Kīngi Māori tēnei e takoto ana, kai te whai whakaaro au ki tana makau ki te makau ariki, kai wareware tātou he tāne ia, he pāpā ia ki ana tamariki tokotoru, he koroua anō hoki nō reira, ā, tēnei te aroha ake ki a ia, e Tāmati. Tēnā koe, Kerēma. Ā, kia whakawhiti atu tātou ināianei ki a Te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa, ā, kūaroa nei koe e whaiwhai ana i a ia i roto i ngā tau, ka mutu, i roto i ngā tau tata nei, kua kaha tahuri atu ia ki ngā take tōrangapū, ā, ā, tēnā whakamārama mai i ngā mahi oti i a ia i roto i ngā tau tata nei. He tika tonu tēnā tāmati kua uh, kaha puta mai ia ki te whakahau, ki te tohutohu i a tātou te iwi Māori i ngā wā o te pōkaikaha, i ngā wā o te pōraruraru anō hoki. Ki te rā tātou i a ia i takatū ake i ngā wā o te mateuru tā kōwheore i hau ai ā, tana kauhau, tana kī taurangi, ā, tana tauākī kōrero i puta arā, ā, amohia ake te ora o te iwi kia puta ai ki tātou ki te whai ao, ki te ao mārama, ā, nā, i takatū tonu ake tātou te Māori ki tērā whakahau a te Kīngi i mua tonu, ā, i ngā whakahau a te kāwanatanga, a te Pirimia o mua, a Jacinda Ardern, ā, ka tahi, ka rua, ā, i roto tonu i ngā marama tata nei, ā, kua huri haere, ā, tō tātou Kīngi, ā, ki Tuakaihau, ki ngā moutere o Te Moananui-ā-Kiwa ki reira, ā, ki te haina tūtohinga i waenga i a tātou te Māori me ngā iwi taketake o Poronīhia, ā, e pā kau ake ana ki te tiaki i ngā tohorā, ā, me ngā pakake, ā, me te āhuarangi anō hoki Tāmati. Me kī, ā, tahuri atu, ā, tatū atu iho, ā, ki tana kauhau, ā, i tērā wiki i tana Koroneihana whakamutunga rā tana Koroneihana tuangahuru māwaru, i puta tonu i a ia tana whakahau, ā, ahakoa ngā papa toi aketanga me ngā piere nuku e whiua nei, e whiua haeretia nei e tātou ki te iwi Māori i tēnei wā tonu nei e te kāwanatanga haumi, ā, i kaha tonu tana tohutohu. me tana akiaki ia ki a tātou te Māori, ā, kia ū tonu ki tō tātou Māoritanga, kātahi, otirā, kia mahia tonutia ngā mahi hei painga mō te iwi. Nā, ahakoa te moho ririwai, ā, me ngā taumahatanga i pā ki tōna tinana i roto i ngā marama kua hori ake nei, i puta tonu te Kīngi kia kitea kanohitia ia e ngā iwi Māori ka tahi, te motu whānui ka rua, ka toru te ao. Nō reira, he ngaromanga nui ka tika tēnei tāmati mō te Kīngi Māori kua ngaro nei. Ā, kāti, tēnā koe e Te Ōkiwa, otirā, tēnā kōrua. Ka hoki anō tātou ki a Kereama Wright me Te Ōkiwa McLean ā kō ake nei. Hoi anō rā, kia tahuri ake tātou ki ētahi kohinga mahara o Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu Ka pohia ake te karere i roto i ngā tau. Te kai tō i te tini me te mano, te kai whakaū i te mana Māori motuhake, te kīngi o te kotahitanga kua riro ki te paki o Matariki. Kua tekau mā waru tau ia e noho ana ki Te Ahurewa Tapu, Nō te tau 2006 ka mate a Te Arikinui, Te Ātairangikaahu, Hei Kīngi! Ka riro ki tana tama āna mahi hei pīkau ake. He pōwhiriiti ā te iwi ki a ia, otirā kia whakariterite anō mō te tini tangata, mō te mano tangata ka tae mai. E kite ana au i a ia e ringa raupā ana, e whakapau werawera ana e Mo Te Kapa Haka, Taniwharau, koia tētahi o ngā mema tuatahi o te rōpū kapa ako Taniwharau. Nō ēnei tau nei ka pāoro te reo o te Kīngi i tana hiahia kia kotahi te iwi Māori. Hei tāna i tana kauhau whakamutunga, Don't tear ourselves apart, let's build a way of life together, we might need some super glue. Ka kore e kite anō i a ia, heoi ko tana karere ka mau tonu. Ko te tahitanga o ngā moana, otirā, ko te kotahitanga o te whakaaro, kei konei mātou. Our culture is what makes Aotearoa special. Our reo, our tikanga. When we travel overseas, we are respected. Haere ki o nui i te pō, takoto mārire atu ki runga o Taupiri kūao, rukuhia te pō, oti atu. E te iwi kei tōku taha i tēnei wā, ko tētahi o ngā māngai o te Kīngitanga rā ko Rāhui Papaiteaku Rangatira, tēnā koe. Tēnā koe Tamati. Akene pea he iwi makihoi noa iho nei tēnei, engari kei te pēhea te wairua o te whānau pani i tēnei wā? Ka mutu kua roa te Kīngi e pīkau ana i tana mate. Nana, he āhua māmā tēnei. Engā, ā, ā, he ahakoa, ā, kua whakawhiua i roto i ngā tau, he ohorere tonu tēnei i te ngaromanga o te pāpā o te koroua, o te matua kēkē, engari anō rā tēnei tō tātou Kīngi. Ana, he aha ngā whakaritenga mō ngā rā e tū mai nei? Kei te whakaritea kia whakaeke a Tainui kia pai ai tō mātou whakatikatika i a mātou. Ka mutu ka tahuri atu ki te motu, ka tahuri atu ki te moana nui ā-kiwa, ka tahuri atu ki ngā. ā mana nui o te ao, ka mutu ko ngā tōrangapū kei te hihia haere mai, ana e tuwhera ana ngā kēti, ngā ringaringa o Māhinaarangi ki te iti me te rahi. Ana i roto i ngā tau tata nei kua kaha kauhautia e tō tātou Kīngi te kaupapa o te kotahitanga. Koirā tana waihotanga nui, mahuetanga nui ki a tātou, te ao kikokiko nei? Kei te kite atu, kotahitanga i te ora, kotahitanga anō i te mate. Ana, koia tēnei ko te huihuinga o ō tātou iwi, mai anō i te hui ā-tau i tēnei tau, otirā i ōna tekau mā waru tau, ā, e whakaemiemi haere nei ngā tāngata ki runga o Tūrangawaewae ia te tau, ia te tau, ko te kotahitanga te aronga nui o tō tātou Kīngi, koia pea tēnei tana ōhākī mahuetanga iho. Umm. Aa, ki o whakaaro ka whakatinanahia rānei tērā ōhākī e tō tāua iwi Māori? Kua kite ake, kua kitea te kotahitanga o te iwi Māori. Kua kitea, aa, i te mana motuhake, i te tino rangatiratanga o tēnā ki tāna, o tēnā ki tāna, engari, akiakihia ana te Māori kua whakakotahi tātou ki te akiaki, aa, ki te whakautu i tērā akiakinga. Ā, Rāhui Papa tēnei a Te Karere e mihi atu nei ki a koe otirā ki te Kīngitanga, tēnā koe. Tēnā hoki koa. Ā, e te iwi, kia tahuri ake tātou ināianei ki ngā kaupapa hokohoko, ki ngā kōrero hokohoko, ā, kua ake nei ka hoki mai tātou ki te kōrero i te kaupapa nui o te wā. Nau mai hoki mai e te iwi ki tā tātou whakapāhōtanga o te tangihanga o Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu te mauri o te motu. E whakapāho atu nei te marae o Tūrangawaewae, ā, i roto i ngā hāora kua pahemo ake nei, kua whakaeke mai ngā iwi o te waka o Tainui ki runga ki tō tātou Kīngi. Kia whakawhiti atu tātou ināianei ki a Te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa, kua kōrero koe ki ētahi o ngā māngai o te waka o Tainui, ka mutu tahi anō tātou ka rongo i ngā kōrero a Rāhui e mea ana kua tuwhera ngā tatau o Tūranga Waewae Marae ki te marea ki ngā kaitōrangapū anō hoki. Tēnā, whakawhānuihia ake i ngā kōrero kua puta i te rangi nei, otirā, ko wai ka tae mai hei ngā rā e tū mai nei. Ā, kua tino rongo ahau i te wairua kaniāwhea me te wairua rukupopō i ngā nīao katoa o te waka o Tainui, ā, i kōrero atu ahau ki ētahi o ngā māngai o Maniapoto i mua tonu i tō rātou whakaeketanga atu ki runga o Tūrangawaewae marae, me tā rātou pōuri nui rawa atu ki tēnei ngaromanga kaua o Waikato anake, o Tainui waka anake, engari, te ao Māori whānui tonu, te motu whānui anō hoki i Tāmati. Ā, hei tā Tame Roa o Ngāti Maniapoto, he taniwha hikuroa tēnei kua tino puta mai i tōna anga i roto i ēnei tau tata nei ki te whakahau i a tātou kia tū Māori mai tātou kātahi, otirā kia okea tonutia e tātou ngā mahinga nui i whakarērea iho e Kauheke mā hei whaka hōkaitanga mā tātou ki anamata rā. I kōrero hoki mātou ki ētahi atu mema o te whānau i tēnei rangi, i tēnei wā tonu nei, ko ngā iwi o Raukawa me Maniapoto e whakaeke atu nei ki runga i te marae, ā, kātahi, ka rua, hei āpōpō hoki kua tārewatia. a te marae ki ngā iwi o te waka o Tainui, ā, hei te Rātapu me te Rāhina rānō, ā, ka tuwhera te marae ki ngā iwi o te motu hei whakaeketanga, hei tangi, ā, hei tangi, hei mihi, hei poroporoaki mā ngā mātāwaka huri noa i te motu. Engari, i kōrero hoki mātou o Te Karere ki ētahi mema tōrangapū nō mua, ki te Pirimia nō mua, arā, ki a Helen Clark, kia tahuri ake tātou.

o Niu Tīreni nei, tatū atu iho ki ngā rangatira o Te Moananui-ā-Kiwa o Poronīhia anō hoki, ā, kua puta hoki ngā whakaaro aroha, ngā murimuri aroha o ngā iwi o ngā moutere o Te Moananui-ā-Kiwa, inā hoki rā e tū ana te huihuinga o ngā iwi taketake o Te Moananui-ā-Kiwa, arā, ko te Pacific Islands Forum tērā, ā, he kaupapa tērā i kaha ākina E te Kīngi Māori, e Kīngi Tūheitia i roto i ngā tau nei, ā, nō, nō roto tonu i ngā marama nei i haere atu ai te Kīngi ki roto o Hawaii ki te whakakanohi i te iwi Māori otirā i a Aotearoa ki te hui nui ā, o Westpac i tū ki roto o, o Hilo o Waikiki i ngā marama kua hori ake nei. Ā, i kōrero mātou ki te Pirimia o Tonga, ā, me, anei wana kōrero aroha, anei wana kupu

Ehara tēnei te kaupapa e kōrerotia ana i Aotearoa anake, i Te Moananui anake engari huri noa i te ao. Nō nā hāora tata nei puta ai te whakahau a te tari o te Kīngi o Ingārangi a Kīngi Tiare, ā, e tuku nei i ōna whakaaro aroha i Ngā Murimuri Aroha ki te Kīngi Māori kia kingituheitia ki tōna whānau ki te whare kāhui ariki. Nō reira he mihi nui tēnā, ā mana ki te mana Whare Kāhui Ariki ki te Whare Kāhui Ariki, Kīngi ki te Kīngi. Nō reira, e kōrerotia nuitia ana tēnei tangihanga, tēnei ngaromanga ināia tonu nei, engari kāore e kore, ka waipuke mai te mahi a te tangata e putua ai te kōrero tiketike ki te Kīngi Māori kua ngaro nei. Tēnā koe Te Ōkiwa. Anā, he rua wiki ki muri tū ai te Koroneihana tua ngahuru mā waru o te Kīngi. Anei tana kauhau whakamutunga kia tahuri ake tātou. Nō tērā wiki tonu, a Kīngi Tūheitia Potatau Te Wherowhero te tuawhitu i tuku i tana kauhau ki te motu. E karangahia ana kia kotahi ai te iwi Māori. Let's keep pushing forward. While we are currently facing a storm, there's no need to worry. The wind in our sails is kotahitanga. And with that, we will reach our destination. Te kotahitanga I'm thinking of is about a way of life, not a committee, not a board. E whakapūmau anō i te hīrangatanga o te Tiriti o Waitangi. Te Tiriti o Waitangi is between Māori and the Crown. Let's not change it or review it. Whakarongo mai. Are you listening Wellington? Ka puta hoki i te tuakiritanga o te Kīngi i roto i tana kauhau. I ētahi wā ka kōtiti ngā kōrero ki te whakakata i te marea. I'll just divert a little bit here.

is to trust one another and support each other. Me tana kōrero whakamutunga ki te iwi Māori. E te iwi Māori, I believe in our kotahitanga. I hope you do too. Whai mārire. Mārena Mane, Te Karere. He hika mā kia tahuri atu tātou inānei ki ngā pūrongo hokohoko, taihoa ka hoki mai anō tātou ki te kaupapa nui o te rā. Nau mai hoki mai e te iwi Welcome back to our live broadcast from Tūrangawaewae marae here on the banks of the Waikato River

Kia ora Tāmati, indeed I do, I have Tukuroirangi Morgan, the Chairman of Te Ara Taura, Waikato Tainui's Tribal Arm, e te rangatira e tuku, ā, tēnā koe i tēnei mate kei runga i a tātou. Kia ora rā tātou. When you heard about the tragic news, what was your reaction, what were the, the emotions that you felt? The, the huge loss uh, that, that uh, uh, we have before us uh, with the passing of the King,

that this is a symbol of their of their commitment that actually a relationship with iwi, mm. a relationship with Māori, an enduring relationship is hugely important. That is the future of our country. E, ta, e taku rangatira e tuku e mihi ana ki a koe a i enei kōrero ko Pautuā ki a tāua engari a Tāmati ko rongo koe ngā kōrero rangatira ka whakahokia te rākau ki a koe. I te iwi that was our reporter Kereama Wright and Tuku Morgan. I te iwi kia au tonu mai. Nau mai hoki mai. Kua tīmata tonu te rere o ngā kupu poroporoā ki ngā kupu whakamihi ki tō tātau Kingi, ā, e rere tonu nei, e rere tonu nei, e rere tonu nei. Kia whakarongo ake tātau ki ngā kupu whakamaunga ake, te kai here i ngā waka o te motu. Koia tō mātou Kīngi. Um, 18 ngā tau ia kua, kua tū hei Kīngi mō tātou ngai Māori. Um, he maha ngā um, kaupapa kua kawe e ia. Um, ai, nā mātou te waimari e te whiwhi ake i tō tātou nei Kīngi. He rawe te kite ia e haere tipi haere huri no te motu a Wīwī, ma takitaki i nga tangata katoa. Kia kotahi ra. He tino waimarie matou o tatou katoa te hunga Maori i roto i Aotearoa nei, na te mea ko ia te Te taumata tuarua, a, te taumata nui o te, te kingitanga o te ao Māori. He whakahua, he whakahua. Ki te kite i te, tēnā pānui i te ata nei, he āhua āwangawanga a mātou katoa, tātou katoa, nō reira he awa, āhua pouri i tēnei rā. Īnoi nei ki te motu. Kia kotahi tātou, kia, kia kotahi te hīkoi, kia mahi tahi, mā reira ka ora ai tātou. Tau mai rā! Ko tana kaha ki te whakakotahi mai te motu. Koira ko tana kaha nei, a ahakoa Pākia mai, Māori mai, koia tērā. Ko te Kīngitanga mai rānō tēnā hei whakakotahi ai tātou i a tātou anō, i runga i te tika, te pono me te rangimārie. And I say today that I have chosen to put the Kīngitanga front and centre. Mai rānō rātou nei e whakapau kaha nei ki te. te tiaki ki te manaaki me te ārahi i tō tātou reo Māori. Tangi hotihoti te manawa kia rongo i mate ai tō tātou Kingi. Yeah, very sad, very sad. Kei te tautoko mātou i te tangihanga a te Kingi a Tūheitia. Nō te mea he māngai ia mō tātou te iwi Māori, mō tātou ngā Māori katoa o Aotearoa. E te iwi, we're gonna cross again to Kere on my right who has another guest with him, Kere ama kei a koe te wā. Hi, kia ora, with me here now is Maioha Panapa, a reporter at Whakaata Māori, but uh, grew up here on Tūrangawaewae as a servant of Te Kīngitanga. Maioha, tēnā koe. When you heard the news this morning, what was your reaction? Oh, me pono aku kōrerotunga ne, a Tino Pouri, a taku whatumanawa, a i te rangona o tō mātou nei Kīngi, kua riro, a āna, nō reira, koina taku, that's my, um, those were my first reactions, first emotions that came through and so, yeah, that's currently what we're feeling but you know, as we do, ko te kaupapa ki mua, ko mātou ka tuarua.

been trying to recuperate. We have done it, I think, successfully mm. within mm. the first day. We've done it smoothly, and of course, um, kia tau te mauri and I nei, na te mea kua tai mai tō mātou kīngi i runga i te rangimārie. And it's shown through because kua puta mai a tama nui te rā. You know, the sun has been shining from the get-go. Um, our people have been smiling and reminiscing about the times that they've shared with our king. Mm. And our rangatahi have been at the forefront um, alongside our pakeke, our ruruhi, our koroheke as well. Maioha, Pana pai mihi ana ki a koe, thank you very much for giving up your time and your mahi all day today. Tamati, kei te rongo tatou ko te karakia i tenei wa nei, taupoki ake i konei nga korero ka whakahokia te rakau ki a koe. Tēnā koe Kereama. E te iwi taihoa e haere on the last break of our Te Karere broadcast of Kingi Potatau Te Wherowhero, Te Tuawhetu's Tangihanga. We will have the latest for you.

Ko hē te ngākau? Ko Hemorao te ngākau i runga i te rirohanga o tō tātou kīngi, a Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Tutuawhitu. Kei ngā rangi tūhāhā ngā whakaaro i ēnei wā, me te mea nei i nana mātou ki te tuku atu i ngō mātou karakia ki a ia i runga i tō tātou marae i waenganui i a ia, ka tae i āwhina pō, I hopuhopu, huihui anō te iwi ki te tuku atu i ngā karakia hei whakaakiaki, hei whakakaha i a ia. Engari tēnei rangi, kua tatū mai tāua ki mua i tō tāua tupuna whare, ki mua i tō tāua marae, te marae o te motu. Anā, kare e roa ka tae mai tō koutou nei pahi. ā, kei waho nei, ā, nō reira, āe, hea i ngā nekenekehanga o koutou, a Ngāti Maniapoto, a koutou mā o te uru? Ā, akoanei ka tae mai te, te pahi mō ngā iwi katoa o te, o te hau-ā-uru, me kī rā, o te, o te moana o Kāwhia, tae atu rā ki a Ngāti Maniapoto whānui. Ka tatū mai rā, rua karaka, ka eke tātou katoa ki te taha Raukawa, me ngēnā atu o ngā iwi e honohono mai rā i runga i tō tātou marae te rā nei. E Sani, hea te ohaki o tō tātou nei Kīngi nāna i waihotia mō tātou? Ko tā nei, ka kā ki te whakaakiaki i a tātou kia Māori ai te tū. Kia Māori ai te haere. Kia kotahi ai tātou ngā iwi katoa o te motu, tae noa ki a tātou ngā iwi katoa o roto mai i a Tainui waka. Nō reira e hotuhotu ana te ngākau, e hoa, tangi rawa te ngākau. Umm. I kite au i tō pāpā e tū mai ana i kō, engari tarapeke atu i a ia ka haere tika mai au te tiki i a koe. Ā, i, i, take i pērā ai, i te mea ko te hunga rangatahi. Ngā mea pēnā i a koe nā te kaumātua kāhore rātou i āta mōhio ki te arikino i rongo, engari kāhore i āta mōhio. Ko Kīngi Tūheitia tō rātou ariki, ko Kīngi Tūheitia tō rātou kīngi. He aha rawa tāu? Kei te hunga rangatahi whanake te rangataka pū. I tēnei wā o te tiwhatiwha o te pōuri. E tino rongo ana i te ao pāpāho, i te ao o te, um, te ao ipurangi me kī, kei te tino rongo ngā whakareanga katoa. Ruiruhi mai, koroheke mai, uh, tamariki nokinoki mai, kei te uh, whakaatu i tō rātou aroha, i tō rātou um, tangi nui ki tō tātou Kīngi nā runga anō i te mea kua kite i a ia ki ngā motu, uh, ki ngā hui ā-motu, uh, ki te Olympics, uh, Ki ngā hui o te motu ki Hawaii ki te Festpac, kua rongo ōna kōrero ōhākī ki a tātou. Nō reira ehara i te mea he tau hau ia ki a mātou, kua rongo kōrero, kua rongo ōna āki ki a tātou te iwi Māori. E tae mā koena a tātou kōrero mō tēnei rā, stay tuned for more tonight on the Tangihanga at One News at Six and we'll bring you more updates on Te Karere throughout the coverage We're here at Tūranga Wāwae Marae and we will bring you the latest from the Tangihanga o Kīngi Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu mai konei, kia ora tātou katoa.

Mā te whakaaro whānui o te ao, ka tutuki ngā whakaaro whāita, whāiti o te kāinga.